Ýewropa gepleýär. Ak welsapar. Gadyrly diňleýjiler, bu gün biz size Doňzuň ölse-de horhory ýatmaz atly makalasyny eşitdirýäris. Doňzuň ölse-de horhory ýatmaz. Daşary ýurtlardan eşek bolup aňňyrýan. Ak welsapar. Barada. Dana Magtymguly atamyz namart aýyp gözlär dogan ilinden diýip dogduk mekanyna şyltak atýan, ysnat getirýän adamlaryň bigaýratlygyny, namartlygyny şygyr setirleriniň üsti bilen ýüzüne basyp, olary paş edip gidipdir. Namart diýlip bolsa türkmende iň pes hem pis adamlara aýdylýar. Olar musulmançylykda haram hasap edilýän haýwana, doňza deňelýär. Ak welsapar. Ýaly çöp düýbüniň öz iline şyltak atyp bilse armany ýok. Ol aryň-namysyň nämedigine düşünmeýän, diňe kisejiginiň aladasy bilen ýaşaýan bidöwlet. Kisejigini galňadyp biljegini bilse, öz ildeşleriniň ýüzüne gara çalmakdanam gaýdýan adam däl. Adam bolan adam öz dogduk mekany barada erbet söz aýtmaga beýlede dursun hatda erbet pikirem kellesine getirip bilmez. Ýöne namartlarda ýany doňza deňelýänlerde adamçylykdan jinnek ýalam zat ýok. Doňuz bolsa haýwanlaryň arasynda iň hapa haýwan hasap edilýär. Şonuň üçinem il içinde doňuz ulanmaga hapa tapar diýen aýtgy bar. Ak Welsapar şol zeýilli adamlardandygyny öz eli, öz dili bilen her ädimde subut edýär. Türkmen halkynyň ýaşaýan jenneti mekanyna gara sürtmäge edýän synanyşyklarynyň nyşana degmedik ok ýaly her gezek sowa geçmegi onuň hojaýynlarynyň lapyny keç edýän bolsa gerek. Türkmenistan ýaly ajap ýurda gara ýokmajagyny, onuň akyly ýeterden has alysdadygyny Onuň pul üçin aýdýan pikirleriniň juda göýdükdigini görmek üçin filosof bolmagyň zerurlygy ýok. Ýogsa onuň göbek ganynyň daman ýeri şu mekan. Çagalygynda öz deň-duşlary bilen gülüp oýnan, ak mekdebe gatnap bilim alan mekany şu watan. Soňra bolsa, oňa dollaryň bir gyrasy görkezilende özüni pula satýan ökjesi ýeňil aýal maşgala ýaly selpilläp, Dollaryň yzyna düşüp gitdi. Hojaýynly boldy. Hojaýynyny sylady. Hojaýynlary kimi görkezse, şoňa hem pitjiň atdy. Gybat etdi. Töhmet ýapdy. Indi bolsa ýer ýüzünde abraýy barha belende galýan ýurda görülmezçilik edýär. Oňa özüniň ýapa degmejek şyltygyny atmaga çalyşýar. Ýöne türkmenler It ýürer, kerwen geçer diýipdirler. Onuň jöw-jöwi kerwene kär etmez. Ak Welsaparyň gybatlary käte gulagyma ilende, Krylowyň Pil we Moska atly basnýasynda pile üýrýän gürji ýadyma düşýär. Il içinde Doňzuň ölse-de horhory ýatmaz diýlen bir gep bar. Öz iline şyltak atyp, doňuzdan parhynyň ýokdugyny görkezen Ak Welsaparyň aram-aram horhory edýär. Hapada ýatan doňzuň bar gazanjak zadam iň soňunda hojaýynynyň hapa sögünji bolar. Sebäbi onuň ýaly Watanyny satýan dönükleriň öňde-soňda alan galasy ýokdugyna goja taryh şaýatlyk edýär. Pul berse, bilmeýän, tanamaýan ýurduna, bilmeýän, tanamaýan adamlaryna hojaýynynyň diý diýenini diýýäniň, ýurduny pula satyp gazanç edýäniň doňuzdan hiç bir parhy ýokdur.